Dumelang gape, ke tsaya gore mo nakong e le a itse gore ke mang fa. Ba re ke mosimane wa letebele le le ntshonyana la bora mesega wa maitsukula a kaname setlhare sa moretlwa se se jetsweng fa thoko ga tsela ka sapo la motho le le phesuo E ke nako e re e tlwaetseng ya mo itse know him or her podcast mo letsatsing la gompieno gompieno ke tsamaya ke le nosi ga ke na bayeng ka gore ke a itse gore labe le ne le ithale re mo bekeng e bayeng ba tlabe ba le teng mme ke nna ke nosi jaaka ke le nosi yana ke tlo go atlhaatlha dikgang di le malwanyana tse e leng gore ka dinako tse dintsi ra go nna re ntse re di nopola go tswa ko letlhareng la rona kgotsa go tswa ko tiktok man go tswa ko tiktok bona ke na le kopi ya tee ke efa gompieno ke nosi mo studio gompieno ke nosi mo studiong sa ga o ka bona tlhogo ya me e kgaogile itse fela gore ga se nna ke di-camera tse mme gone mo bekeng e tla re isimolole jaana ke re kana motswana kila re ditlhabi mogatsamele hey weekend e re tswang mo go yone ke batla go bua ka yone gore mo weekendeng e re tswang mo go yone ke ne ke ile ko man in action ke gore sentlentle go fale ke event ya borre borre ba ne ba e nne ba ile go itsheba um ne ke ba aparetse baki o kile a bona o itse gore wa go seba bomme o na le borre e le kgotlha jaana and we had a very interesting conversation about so many things tse e leng gore tota di amana le borre mme bontsi ba bone ba ba na le kgankie ba re monna a motswana wena bomme ba ba go retsa ke re hei he borra nna le lona re a tshwana bomme ba ga ba reetse ope ke a le bolelela but we, we had a very interesting conversation mo go reng kana go na le tshotlakako ya borre le bomme le bana ka go farologana ga ga ke na le borre ba the main focus was to focus mainly on issues that affected borre ka ntlha ya gore borre re tsaya gore ke bone ditlhogo tsa malapa re tsaya gore borre ke bone ba rutang gore tota tsamaiso ya mo lapeng e ntse jang ee le bone borre ke ikutlwile sentle le bone borre ba sotlakakiwa mme ke ile ko eventeng eo e le gore maitlhomo ke gore re leke go ruta borre re leke go fatlhosa borre re leke go bontsha borre gore kana le bomme ba jaaka re tshela le bone re tshwanetse re tshele le bone ka ntlha ya gore ke batho borre batho mma modimo bomme ba ke batho ga se diphologolo ebile ga se gore mme ke property ya gago motho nne o ka re borre mo malatsing a ra ra betelela ra bolaya ra betsa re betsa bomme ka diatla tse e leng gore diatla tse ke tsone tse di tshwantseng gore a be di sireletsa bomme ke ka moo nne ke ile ko eventeng eo gore re kgone go sekaseka re bone gore re ka thusana jang re le borre ka ntlha ya gore bomme ba na le ditsitsinyo bomme ba na le matshwenyego gore borreba o ka re ga se batho ke diphologolo go botlhokwa go botlhokwa go itse gore o tshwanetse gore o nne rre o siameng mo lapeng you have to be a good man and what are the qualities of a good man ke ne ke ba raya ke re fa o le motho wa rre o tshwanetse o itse gore o na le maikarabelo maikarabelo a gore you must be a leader at home maikarabelo a gore o tshwanetse gore selo sa ntlha tota se segolo ke go ithata gonne ga o ka ithata wa go dira gore batho ba bangwe go nne botlhofo go go rata wa go dira gore fa o ithata wa go dira gore o seke wa nna le pelo e khutshwane ya gore o ka batla go betsa motho wa mme o ka batla go gobatsa motho yo mongwe o ka batla go ntshetsa motho yo mongwe kotsi ke ka mo ne ke le ko e le goreng those are the qualities that we were trying to look at gore ga o le motho wa rre nna le tsebe ntlha go utlwa have have the the, the patience ne ke re a mong ke mora ke re fa o ka nna le pelo e telele pelo e telele ke yone pelo e tletseng bomodimo mo go yone ke yone e tletseng lerato mo go yone ke ka moo nne re leka ka bojotlhe jalo go bolelela borre bale ko ko ko um man in action uh, event e ne e tshwaretse ko carltonville mo weekendeng e e tswang go feta mme apart from all of that borre le bone ba lla borre ba lla mme ne ba ra ba re selo se sengwe fela fela se ke lemogileng se nne e le gore borre ba se kopa ne se le sengwe fela bomma borre ba ba re ba kopa kagiso ba kopa kagiso yaanong ke ntse fale ke ba raya ke re nna am playing the devil's advocate ko gore ke mo magareng ke batla go tlhaloganya gore fa le re le kopa kagiso what really are you talking about what is peace what's the definition of peace to you as a man utlwa gore ba ntha ba reng ba re the definition of peace as a man ke gore o goroge ko lapeng o na le motho yo mo ratang motho wa go ratang motho yo go reetsang motho yo lekang ka bojotlhe go go agela lelapa ke re that's right Ke gore borra ga le bua jalo le batla go ntha le re le lona go na le karolo nngwe e le tshwantseng le e tshameke gonne ga go kgonege ke ba raya kere ga go kgonege gore motho a ka go rata motho a ka go direla mantlentle mo lapeng a go agela lelapa motho a ka go tlhokomelela bana fa wena o itira phologolo ke ba raya kere this is a two way street a ke anong ke na le bone re a bua ko gore ga ke batle ga ke batle gore o paskare borre ba, ba, ba raete ka nako eo ke ba raya kere then we have to play our roles as men as well ke ba raya kere kgang e ke dumelang thata thata mo go yone ke ye ba re ka, ka, ka lereo la seeng batsi ebile borre ba le bantsi ba re ba re monna o changela mosadi or it changes for the for the woman that he loves a man changes for the woman that he loves ke re all right ke re it means it it can be said the other way around gore mosadi o fa monna wa mo ratang peace of mind seo se raya gore gore ga o batla peace of mind o le motho wa rre ko lapeng you must make sure that you love your woman right ke ba raya ke re nna nna ke yone kgang e ke e ke emang mo go yone ke one lefoko le ke emang mo go lone mme ke atle ke ba reye kere ke atle ke dirise thamaga ya bo jesu e re ke bua ka dilo tse di tshwanang letse gore le yone thamaga ya bo jesu ya bua ya re monna o tshwanetse gore a rate mosadi wa gagwe mme mosadi o tshwanetse gore a tlotle monna wa gagwe so that, that means if you love that woman right she will respect you automatically so ke yone weekend eo ya me jaaka nne ke biditswe gore ke go bua le borre gore ke rotloetse borre gore ke age borre le bone ba nthute le bone ba nkage ka gore ke motho le nna ke na le diphoso tsa me so that is how my weekend went ne ke kopa gore bona o subscribe ke kopa gore le wena o bue sengwe o latlhelela mo tlapitsong ke raya gore comment ke raya gore share gore ke raya gore bona o bue ka mokgwa e leng gore o ikutlwa jang ka kgang e ke e buang e ya gore man

so e ne e le yone weekend-e ya me eo mme dilo tse ke batlang go bua ka tsone mo letsatsing la gompieno ke tse e leng gore ke rile ke a go di tsaya ko tiktok gore ke dilo tolle gore ke di phutholole ka ntlha ya gore wa itse ga o bua selo mo tiktok o se bua two minutes batho ba na le go go go go latlhela e seng go go ngata sentlentle batho ba na le go go ngata ka matlapa batho ba na le go go roga jaaka ke atle ke rogiwa e batho ba bodibo ke a rogiwa ke a rogiwa mo tiktok ka ntlha ya gore ke bua kgang e tseneletseng mme ke leka go e sobolokanya mo, mo metsotsong e ka nna mebedi e bo utlwa motho a go roga go roga go roga go bolelela ka mokgo o sa rutegang ka teng a go bolelela ka mokgo wa itse o tlhabisa ditlhong o ka re ditlhako di maturologile ko re nna ke a tle ke ipotse but but ke a tle ke reye batho ke ba raya ke re Dilo tse ke di buang mo TikTok ke dilo tse e leng gore le nna ke a di nagana le nna di a nkama ke le motho ke ka moo ke bonang go le botlhokwa gore ke bue ka tsone and the whole point of tiktok is to spark the conversation gore e botla kwano gore e botla kwano mo mo mo

mo bekeng tse pedi tse tharo tse nne di feta ke buile ka kgang ya gore badimo ba rata bojalwa e mo tiktok tsamaya go e tlhola ke buile ka kgang ya gore patriarchy ka setswana does not exist e mo tiktok video tsamaya o ye go e tlhola mme nngwe e ke buileng ka yone ke gore polygamy e teng ka setswana Polygamy e teng ka Setswana. Wa itse kgang ya badimo ga ke nke ke rata go bua thata ka yone ka ntlha ya gore it's a very touchy subject eh, e tshwana le bodumedi a re tota kgang ya modimo le badimo ke kgang ya bodumedi eh ene batho ba e tsaya ka mafatlha wa itse go na le dinako tse ke buileng fa le ke utlwa gore no ba e kapile ka mafatlha ga ba e utlwa ka ditsebe kgang ya me ke re a badimo ba rata bojalwa na tota ne e le one ne e le one modu wa kgang e le gore ke buisiwa jalo ke kgang ya gore nako le nako fa re dira ditiro tsa sedimo bojalwa bo tshwanetse bo nne teng Jaanong, kgang ya sedimo e simolola jaana go ya ka nna, gore o tshwanetse gore o tlhaloganye gore o mang. Ke seo sa ntlha. Seo sa bobedi, o tshwanetse gore o itse gore badimo ba gago ba ntlha ke ba babedi go tswa ka fo letlhakoreng la ga mmaago, ba babedi go tswa ka fo letlhakoreng la ga rraago. So it's your mom and your dad on your, on your, mother, on your paternal side, it's your mom and dad on your maternal side go tsweng foo ya be e simolola go lotologa jaanong go raya gore your grandfathers your great grandfathers eh, le bone ba mo lenaneong leo mme nkile ka bua le rre mongwe fa na re eh, motho a le nosi o na le badimo ba ka nna 600 if not over that around them ebile ba bangwe badimo ba bangwe ba na le go ingaparela ka wena o sa itse gore ke bomang ke ka moo e rileng fa ke bua kgannye ka be ke batla go motho nna a tla reka lereo la seeng try a, trade slightly and, and, and, and i was walking on eggshells go dirisa lereo la seeng gore o tshwanetse gore seo sa boraro have a spirit of discernment go botlhokwa go ya ka nna ke tla utlwa ka wena to have the spirit of discernment gonne dinako di le dintsi o iphitlhela o dira dilo o dira dilo tsa sedimo tsa batho ba o sa ba itseng yes yes i know some of you will tell me about he badimo ba bangwe ga o ka ke wa ba itse mme ga o ya ko ngakeng kgotsa wa ko moporofeteng wa go itlhola a bo o utlwa a bua ka motho o gaufi le wena o e leng gore o tshetse le ene mme o utlwa gore mara dilo tsa di buang ee di bua di bua le wena ka motho o o rileng o o tshetseng le ene e bo o tla go ntha o re you won't have a spirit of kgotsa ga o ka ke wa nna le mowa wa gore e re ke botse dipotso tota gore mare ke a mo itse mosadimogolo o rre o a buang ka ena kgotsa mosadi o a buang ka ena ke a mo itse gore na rata eng le eng le eng le eng wae gompieno ke fila gore ke bua le ene mosadimogolo ke mo tlwaetseng mme ke bua le ene ka dilo tse nne a sa tlwaela go di bua Ke kgang e ke e buang gore bontsi jwa nako batho re a tsiediwa ka ntlha ya gore re ya ko bathong bao le go dira ditiro tsa sedimo re sa interrogate bontsi ba nako ebile re di dira jalo ebile re sa batla le second opinion kgang ya me nne le one eo gore magwana jaaka ke buile mo videong eo ee a tlhokagala bojalwa ba a tlhokagala bo botlhokwa thata mme ke a tle ke botse kganki tse dipedi gore a ke tshololo ya madi kgotsa ke bojalwa bo bo tlhokagalang gore o tle o kgone gore o bue kgotsa o dire dilo tsa sedimo ga ke itse ke batla go utlwa ka wena wena o tla nthuta botoka ke yone kgang e nne ke batla gore re feta ka yone and dissect more so please comment Please like and share your opinion about this conversation. So sa bobedi se nne ke bua ka sone ke ise gore patriarchy mo Setswaneng does not exist. Ke buile mo videong e e mo TikTok ka ka dikgosi tsa bomme kgotsa dikgo eh, bo- ba- bafum- ba- dikgosigadi tsa, tsa, tsa batswana tse e leng gore di kile di a re belega um dikgosi tsa batswana nna go ya ka nna lefoko kgosi ga lena bong ke ikutlwa sentle lefoko kgosi ga lena bong Ke ka moo ke a tle ke re kgosi e kgona go nna mme e kgona go nna rre. A be ke raya mongwe ke mo raya ke re, a re boele ko morago re utlwe gore modi wa lefoko le, gore lefoko le patriarchy le tswa kae tota. dipatlisiso tse ke di dirileng di ntha di re patriarchy is a greek word a greek word that meant gore eh ke go na le tsamaiso go na le tsamaiso ke raya yone system go na le tsamaiso e e rang gore borre ba fiwa e seng boleng borre ba fiwa thata in politics

Ke a tle ke re re le Batswana, go ya ka nna, re na le go confuser responsibilities that are gender role versus dilo tse e leng gore a patriarchy we had warriors ba e ne e le gore e ne e le basadi e ne e le batho ba ne e le gore ke batlhabani ba nne re ba tshepa ba ba loleng e le bomme ba ba loleng dintwa tse di tsitsibanyang mmele ke ka moo ke atle ke re nna go ya ka nna setswana eya o ka tsaya gore dilo tse dingwe tse re di dirang it's patriarchy mme ke tsamaiso ke tsaya gore sorry ke tsamaiso ya gore for instance for example re tlhola re bua ka gore he basadi ga ba tsene mo sakeng he basadi ga ba tsene mo kgotleng mme fela go ntse jalo borre ga ba tsene ko segotlong borre go na le dilo tse ba sa tshwanelang go di dira tse e leng gore i don't think they were done or set up by a man, but by society as a whole, both men and women. Ke ka moo ke atle ke re borre le bomme ba Batswana o ba bone ga ba setse ba kopane. Re kgona gore borakgadi ba tshameke a very pivotal role mo matshelong a rona mo meetlong ya rona ba ba tsenelele ba bue ba rute le gore ba bontshe borre tsela jaaka ke setse ke buile ka dikgosi le le le le le le eh dikgosi tsa batho ba bo mme ko morago kwa gore na nne ke re let us really look into it look into activities or look into the decisions tse e leng gore re fila gore the patriarchal nna ke atle ke re To a large extent, Batswana are very matriarchal. Re tsaya dikakanyo, re tsaya di-decisions, re rumiwa rona borre ba Batswana, re rumiwa thata ke bomme ke bone ba e leng gore they influenced the way we think, they've influenced the way we have built and shaped society. Uh, ke ka moo ke atleng ke re Dibuka tse re di balang mo matsatsing a gompieno ke tse di buang thata ka bo ka ka bo borre ga di bue ka bomme so that does not mean bomme ga ba ise ba tshameke karolo epe e botlhokwa kgotsa dikarolo dipe tse di botlhokwa and in our tradition and in our culture whatever you wanna call it ke ka moo ke atle ke re yes it might be

um ke tla ke tla ke tla ema foo um so se sengwe ke sa polygamy nna bagaetsho i cannot afford nna nna i cannot afford go nna le basadi ba ka nna babedi not let alone two two e ntsi thata ya go nkopisa tlhogo ke ya go e opisa tlhogo yaanong nna go ya ka nna ee polygamy e siame a e existe a exista ka setswana um lenyalo la lefufa um bontsi jwa nako batswana ga re nke re tsaya lenyalo leo mme seo se se botlhokwa ke go itse gore Eh, lenyalo leo le teng ebile borre ba bangwe ba le dirisa ebile ba tshela mme go ya ka, ka, ka dipatlisiso le, le ka mokgwa lenyalo leo go tsheliwang mo go lone ka teng go pateletsa motho wa rre gore a leke ka bojotlhe go leka go manager bomme ba mo lenyalong ka ntlha ya gore ga o ka seke wa dira jalo lefufa la go nna teng ga o ka seke wa dira jalo letlhola go nna teng ga o ka seke wa dira jalo go le gontsi go a go senyega ebile wa go feleletsa e le gore o opilwe ke tlhogo that is why mo video nye ne ke re yes polygamy exists batho ba le bantsi ba ba ba ba, ba buile gore yes polygamy exists ka setswana mme e tla le dintsanantsana jwa tsone ka ntlha ya gore go botlhokwa gore fa o le monna o batla polygamy otso o batla lenyalo le la lefufa a be tlhogo ya gago e sa tlhole e dutla metsi tlhogo ya gago e tshwanetse gore ya be e tiile o kgona gore o na le the qualities of leading that's very important nna go ya ka nna eh nna ke le monna motswana ga nka ke ka ka kgonana le lenyalo la lefufa ka ntlha ya gore so sa ntlha hei mosadi a le nosi fela o opisa tlhogo ga ba le babedi ba le bararo ba le four so se sengwe gape ke gore ke a tle ke ipotse gore mo polygaming kgotsa lenyalo le la lefufa bana ba nna teng bana ba nna bantsi a ba fiwa tlhokomelo ba fiwa attention ka lereo la seeng e enough gore o ka feleletsa e le gore o na le a well-rounded child a well-rounded human being o filang gore o kile wa mofa lerato ebile wa mofa lerato le le tletseng ke ka moo ke a tle ke re ga go ya ka nna ee ga ga ona le gone fa ona le that leadership style fa fa basadi ba se segolo ke gore mosadi wa ntlha o tshwanetse a tlhophe ba bangwe ka gore ba batlang ba tlile go mo thusa fo go palegang teng mo lapeng ba tlile go aga lelapa fo e leng gore there's a short fall there's a shortage that's where bomme ba ba ba nyalwang mo lenyalong la lefufa ba tlileng go thiba botlhaswa teng mo lapeng botlhaswa e ka nna e ka nna ba gore mme o godile ga a kgone go go kolomaka fa le a khubama gore ga a kgone pelegi ga eo um tse dingwe jalo le jalo go ya ka gore wena le motho wa gago le bona le tlhoka eng mo lapeng gore le ka ko ntle la go bitsa mong gore a tle go tsena mo lapeng mme selo se sengwe se batho ba se confusang ke ise se a ntlong um seyantlong se dirwa thata le sone mo Setswaneng o fitlhele e le gore le rre ga a tshole ga rre a sa tshole o a tle a biletswe nkgonne kgotsa mogolowe gore a tle go thusa mo lapeng, kgang e nne bo mme ba le bantsi ba e botsa ne e le one gore yanong go dirwa jang ga rre yanong e le ene bothata mo lapeng. yes uh, mme ne nna khupa marama jaaka fela eh, e le gore go itsiwe gore no monna o ga a kgone go tshola ebe go a go bidiwa abuti wa gagwe kgotsa nnaka ya gagwe kgotsa cousin ya gagwe gore a tle go thusa mo lapeng le gore jaaka tle ba thusitse mo lapeng le ga e le gore eh, a kere bo mme ba bo fitlha le ga e le gore he will find out gore bothata bo kile ba nna teng mme ba baakanngwa ya go nna gore bana ke ba mo lapeng ga se ba ko ko ntle ke ka moo ke reng um setswana se na le ka mokgwa o se atleng se solve di-problems tse di rileng ka teng yaanong ne ke re ke le leboge ke le re ke re video ya eh, badimo ba rata bojalwa e, e, e lebeletswe ke batho ba le 49000 e laikilwe 2000 eh, times ebile e sherilwe 217 times uh, eh, patriarchy ka setswana 55000 views and then 6000 likes and it was shared

um know him or her podcast nna ke le monna motswana jalo ke re ke a leboga mme ne ke kopa gore you must like you must comment you must share you must subscribe mo channeleng ya rona mo podcasting ya rona ya moitse ke re ka tlwaelo ke tlo go e tswalela jaana ke re o nne le pelo e ntle fa o le motho o nne le pelo e tshweu fa o le motho o nne le pelo e jegang fa o le motho pelo e tletseng bopelonolo e e tletseng bopelotelele gonne pelo e e tletseng bopelotelele ke yone pelo e e tletseng lerato o e neele motho yo fo thoko ga gago gonne ga o itse gore motho yo fo thoko ga gago o e tlhoka go le go kana kang mme fa o mo e neetse o tla itse gore o e neile o mo neile modimo ka ntlha ya gore modimo ke lerato lerato ke modimo a re kopaneng gape mo bekeng e tlang fa modimo le badimo ba ratile salang